mhuri yezimbabwe makadini zvenyu ah, ndinovimba ndokuonai muri pakusununguka nepakufara umwe neumwe eh, ndandiri kuda kuti tizame kumboadresa kana kutarisisa nyaya yakaitika nezuro chekutanga ndechekuti ndinotenda profet makandiwa nepurogiramu yavakaita nezuro that spiritual exercise yakabuditsa zvinhu zvakati wandei ichionesa vanhu kuti zvii zvinoitika pakuprofita vanoona here vanhu kata vaone tiri kuti isusu kana makatarisisa vamakandiwa vanotaura kuti things that do not concern uh, the spirit kana ndangodai vanga varivo vakamira patata kamirawo paye paye kuvapawo board vakaadmitawo kuti a ah, ndaitotadzawo sekutadza kwamaita sei kwamaita e, ini ndikati rega ndizame kutsanangura kuti chiporofita nemaonera ndinochiita inini asa ah, profeti tendai tendai ndinochiona nenzira yekuti chiporofita e, inzira yekukonekta naMwari musiki wazvose e, anova ndiye mupi weupenyu e, Mwari anowanikwa ari muspirit Mwari mweya e, saka kana tiri kutaura zvemweya chiporofita kana tichibvunzira tinobvunzira pazvinhu zvemweya ndo pane nyaya hombe e, hatibvunzire zvikanzi mota ikanzi yafa hatingadane muprofita kuti abvunze kuti sei mota yaita sei yaita breakdown tingatodedza makanika akadziza nezvani nezvazvo saka kategori yanezuro iyi haisi kategori yechiprofita ikategori yemashiripiti ikategori yefeja feja yenjuga yekuti panzi pane 1 million pane 1 million iri kuhwiniswa feja feja ende feja feja iyi yakanga yakavhurika kumunhu wese kunzi wese anoda ngaasvike with the false prophet which doctor or uh, a real prophet e, muchatarisa imi kuti vamakandi vakataura kuti ah haikona kusororodza vamwe vangu ava asi ndikuona kuti vamwe venyu matopa mberi kutoendera mberi ndekuda kushoropodza asi vanoziva zvemweya vachaona kuti taizama kuda kuti kudii kuti hatikwanise kuprofita pachinhu chisingararame hatikwanise kuita chiprofita pachinhu chisingaite sei chisingararame saka izvozvozvo ndozvinhu zvekuti kana dai tikada kuti titange kutsanangura nyaya iyi chinombonzi chiporofita chii ah, tinotora yatoti spiritual connectivity ndoinenge ichidikanwa ipapo spiritual connectivity zviri kutaurwa ah, pamusoro peupenyu zvatisingaone isu nemaziso edu ndozvatinotsvaga denga kuti tingakwanise kuzviwana sei uh, through spiritual means eh, zvichidenga rinobvunza kuti zvone zvine ni here mukati handiti zvine ni here mukati zvine denga mukati ndo upenyu hunowanikwa kungava kuprofita zvenyika zviri maramiro akuta vanhu kwete kutarisa kuti mumwe mune mabinokila here uyezve zvingaite here zvekuhwiniswa vakati semimba makandiwa vanga vari so shuwa kuti hapana munhu anokwanisa kubvira akwanisa kutora e, kana ku mari iyoyo kana kuona zvichange zvirimo muhomwe nekuti mweya hausiriwo mashandiro aunoita mweya une nzira yawo yekushanda chiporofita chine nzira yacho yekushandiswa saka muchaona kuti zvinhu zvese zvisina upenyu mukati zvinonetsa kuti zvinge zvichikwanisa kududzirwa chiporofita chinodudzirwa chine upenyu mukati ah, pari zvino ndombokusiyirai zvishoma izvi tichange tichitaura zvakawanda tichionesana pamwe chete nekudzidzisana munguva dziri kuteera mune dzinoteera mazuva achipindana tichionesana kuti tingakwanise kurarama sei zvakanaka e, tichikwanisa kubvunzirawo zvakanaka zvinombofamba sei kuti tinge tichikwanisa kuona sekutara kwatakaita e, tichitotiwo pamberi pevanhu tinokwanisa kuona tichange tichionesana kuti uzive kuti munhu unoona sei ukwanise kudzidza kuti munhu ungakwanise kuona sei kulinka nespirit how can you link with your spirit and see zvinhu zviri hidden but of life anditika but of life kwete kufeja feja anditika